Herzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest Metal Podcast mam Gilles a mam Pit. An haut hu mer op e klengen Kaffeeskränzchen mat äh, zwee Leit vu Sleepers Guild. An dat ass de Marc an de Chris. Gudde Moien, Hey. déi zwee.
Salut. Salut. Hey.
Schéin, datt der wéi heiner fonnt huet.
Oh wee. Ma merci fir d'Invitatioun. Online.
Fir de Online.
Mee ja.
Egal. Ja. Das, das de Wëllen, de gute Wëllen, den zielt. Ja, mir kënne eis jo virstellen, mir sitzen rondrëm een äh, ronnen Dësch.
Mir stellen eis mol so vir, dass mer op engem ronnen Dësch sitzen. Ja.
Ech gesinn Dann Iech stellen vier wir eis die Stadt och scho besser fir an dann ass Genau dat. Dann ass dat scho vill méi, vill méi intim.
Hm. Alain, ass dat schonn eppes ganz anescht? Absolut.
Majo, äh, Sleepers Guild, eng Band, wou awer schonn eng gewëssen Zäitchen ënnerwee ass zu Lëtzebuerg, wou aus, soen ech mol, anere Bands gebuer ginn ass, dann indiregent och den, de Chris, dee vun Clean State an, äh, äh, De Philippe meng ech koum och aus Kinsheet, wann ech mir net irren ass zwar elo haut net do, mee dat waren esou soen ech mol déi éischt Erfarunge mat der Lëtzebuerger Metal Zeen fir Iech oder war do nach virdrun eppes ënnerwee? Oh nee, do muss ech, also a mengem Fall misst ech do nach méi wäit zréck goen an de Philippe och, well viru Cleanstate hu mir zwee am Fong och scho bei enger Band gespillt déi sech Ophidian genannt huet. Ok.
An
do ware mer och mam ehemalege Batteur, mam Max Sauber, also mir dräi hate schonn zesumme bei bei Ophidium gespillt. Am Fong ass Sleepers Guild eppes, wat wierklech nach méi aus Ophidian eraus gebuer ginn ass wéi aus Clean State. Ok, ech muss ganz éierlech zouginn, Ophidian hunn ech elo just vum Numm hier eng Kéier gelies, mee ech wosst awer elo net, datt s du elo zum Beispill do dra waars. Ech mengen, dat war viru menger, ech wëll net soe fir menger Zäit, oder? Bëssen ze fréi. Ganz laang hier och mengen ech, ne? Absolut. Dat muss Ah ja, da, da Anfang wissen dass du mat 2000, allen ja. Hären ze dinn Was hues. dat hues du gesot?
Ma sou jonk si mer och net méi, hä? Mir sinn der och, also dat ass kee Stress. Ich meng, mir sinn all ongefähr am selwechten Alter derëmmer. Wahrscheinlech. Ma ja, an, an a mengem Fall wär ech mat, ähm, mat der Fedien och nach laang net um Ufank ukomm, do war nach vill virdrun, mee Hm. dat ass elo net esou relevant. Ja.
Ma dann froen mer einfach mol esou, wéi ass dann déi ganz Idee entstanen fir Sleepers Guild, wou jo eng Melodic Death Metal, fir et elo am ganz einfachen ze soen, mécht? Wéi, wéi ass dat, wéi ass dat esou entstanen, esou vun der Idee hier? Ma jo, also dat mam. Mam Melodic Death Metal war och näischt vun Ufank u, fir do mol just virzegräifen. Mee also d'Idee fir déi Band iwwerhaapt mol ze grënnen ass wierklech doraus ervirgaang, well wéi gesot déi dräi Grënnungsmemberen, de Max, de Philippe an ech, mir wollten eis erëm iergendwéi zesummefannen, nodeems de Fidien schonn eng Zäitchen net méi ginn ass. An jo, mat Cleanstate, dat war jo dunn och e bësse méi roueg ginn no déi Zäit. An jo, et war esou esou klischeehaft, wéi ee sech virstellt. Gesäit ee sech iergendwann erëm an da kommen op eemol Diskussiounen, vermësst een awer déi al Zäit, soll een ëmmer erëm probéieren, eppes Neits ze maachen, awer och déi déi al Laaschte roue loossen, dat heescht net elo Fiddien erëm reviven oder esou eppes. An do wollt mer mat frëschem Wand, och ouni grousse Plang, Einfach emol probéieren, hu mer eis getraff, puer mol gespillt an jo do waren a kuerzer Zäit och déi éischt Lidder och relativ séier do an mir hu gemierkt dass d'Chemie dann awer nach gestëmmt huet an vun do ass et du lass gaang ouni Plang an elo kommen ech op de Punkt ouni de Plang elo wëllen eng eng eng Melodic Death Metal Band ze sinn, mir waren ëmmer e bëssen do.
Melodic war den Englisch zwar ëmmer. zum Deel de genau ich mein, dat eisen do ne genau genau dat ass den ensche gemeinsamen Nenner den en ëmmer kann hm. bei eise Proen oder op mans Pro wo wo ech Musik geschrieben hun den Hang zum melodeschen as awer ëmmer ziemlich präsent hm. und schmengen dat man darf mat der dat auch immer bëssen so gesangsofhängeg wie dat ze stand entwickeln ja das richtig ja. mhm. genau ganz oft ass de Gesang wo Soen ech mol den, ah, wéi mer a wëssen, den Genre gi gären vill beschwat an gëtt ëmmer gäre vill as villes an den Tirang gestach. An da kann eng Stëmm schon genau. vill ausmaache, fir dass een an engem Tirang X lant. Soen ech mol.
Ja voilà, wann, wann een lo ganz streng ass an ech, ech, ech si och wierklech guer net frou mat den Tiräng an. Mhm. Äh, Ech schreiwen ech nach ëmmer gefillt déi selwecht Musek wéi wéi deemols an dat ass elo net bewosst Death Metal. Jo vläicht mol bei Song deem enge Song oder deem anere Song huet ee méi d'Absiicht méi an déi Richtung ze goen, mee am allgemengen denken ech, dass mir nach ëmmer iergend eng Musek maachen, déi ee ka Metal nennen, déi awer net forcément elo muss dee Genre do honnert Prozent treffen, wat ass och Melodic Death Metal, dat do verstoen och vill Leit.
Ja. Voilà, ech denke spontan halt ëmmer e bëssen un, un déi schwedesch Zeen. Ja. Ja.
Mee dat ass och fro en aneren, deen denkt dann och läit direkt ëm eppes ganz anescht an do, do giff mer scho laang genee schwätzen. Mm. Mm, mm. Ja.
An Punkto. Dofir, dat ass ëmmer, dat ass ëmmer sou. Da seet een halt, fir de Leit et einfach ze maachen, Jo, jo, mir maache mol lasek Death Metal an dann. Et kann een sech eppes bildlech drënner virstellen dann dee Moment. Voilà, si, dann huet ee méi eng Upaak, mee perséinlech stinn ech ni komplett hannen drun. Mä dat ass dann, wa mer souwisou scho bei den, u sech mol den Ufänk vu Sleepers Guild an an deem ganzen Zeenario sinn, vum Numm hier, ech hu mer do erlaabt mol, ass ass den Numm eng Uspillung un Deen dee schléift huet eppes verpasst. Dat kënnt elo ganz aus dem aus dem Näischt, mee dat ass mol dat Gefill wat ech kréien sou. Jein.
Jein.
Vläit vläit ganz vag. Ech géif soen eis initial Idee, natierlech ass den Numm och wéi alles anescht bei eis e bëssen Tour d'interprétatiounsraum. Mee ech géif soen, eis Initialdéngens war méi esou dat, de sozialkriteschen Aspekt, dass doduerch, dass geschufft gëtt, maach mer eis schëlleg, passiv sinn. Dat kanns de elo bezéien, op wat s de wëlls, an ech mengen, dat ass ëmmer en aktuellt Thema. Dat ass richteg.
Schreif Klimawandel virdrun an da mëss de dorauser, wat s de wëlls. Jo, da bass du schon direkt gréng agestuuft ne hei zu Lëtzebuerg. Nee ech soen deemools dee manten Dag wou mer dat gegrënnt hu war vläit nach net esou en akut Thema och wann schon do war mee ja yeah. äh, Nee mir all, all gesellschaftlech Problemer mir, mir schlofen ja. kucken die aner Säit am Platz och äh, eise Beitrag ze leechen ass sech op besennert so ja. bëssen an dé okay. net vill an Detail äh. nee, dat, soll, dat soll schon bëssen raum losen da soll jiddré sech voilà. Mol kënnen einfach fantaséieren, wéi deng Fantaséierung Apps soll passen. Wisou net, ne? Also vun denger Erklärung hier fanne ech dat engersäits och gutt, well dann, dann sinn ech ëmsou méi berouegt, dass mat mengem Aspekt, deen dee schléift, eppes verpasst am Sënn vu vläit carrément eis eegen Ignoranz ignoréiert oder dann verpasst eppes ze maachen fir dem entgéint ze wierken kannst du dann lo huele wis du welt genau lo gi immer ganz philosophischer ganz weit
engen äh, dann da si man allein hei an ähm, philosophéiere man meng also gotte gern iwwer äh, so thematiken die auch endlos sinn ah, ja an ähm, dofir as nun dann ihr schon so gut van de scho kann se diskusieren äh,
genau dat genau dat An jo, Demos, EPs sinn der och komm. An dunn ass hich den éischten Album, Kilesa. Wann ech elo kucken elo, wat der elo maacht mat och dem leschten Album, What Remains, dat war jo e gigant, also a mengen Aen e gigantesche Schratt no uewen zu Kilesa a souwisou zu den, zu den EPe virdrun. Mee wéi war dat esou, keng Ahnung, wéi war dat esou zustane komm, dee ganze Prozess, mir schreiwe elo en Album? Ech mengen, du hat, dir hat jo da schonn Erfarung duerch. virdrun Bands an der Metalzeen och spillen, an lëtzebuergescher Metalzeen optrieden, e gewëssenen Numm hat der jo da schonn indirekt iergendwou an engem an engem gudden Duch agepaakt an esou ok mir maachen elo en Album. An deen Album hat jo e gewëssenen Erfolleg an hat jo och zum Deel och e bëssen iwwert d'Grenz eraus fir sech opmierksam gemeet, wat jo dann och erëm Respekt verdéngt, ne? Mee wéi war dat esou deemools? Deemools, virun 20.000 Joer, an et war 2016, mee okay. 2016, jo. An wat wëlls de lo genau wëssen, wéi war et deemools? Et war eng cool Zäit. Mä dat ass scho mol dat. Ech mengen, mat cooler Zäit a mat Album schreiwe si jo dann och deelweis ganz vill Memories, ganz vill memorabel oder vläicht och net sou gutt Situatiounen verbonnen. Ech mengen, Den éischten, wéi gesot, Album Kilesa ass erauskomm. Dono hat halt Sleepers Guilt bëssen esou, ok, si do ass de Patrick, yeah, yeah, Patrick ass gaangen. Dee ganzen, soll ech mol, dee Flow, wou mat dem vun dem EP, Demorhythmus, op dann sou Flow Album an der Flow, wou gi mer lo hin? Wat, wat wëlle mer maachen? Hu mer eise Sound fonnt? Ech perséinlech denke schonn. Zumindest op dem leschte mierkt een dat ganz gutt. an äh, wie sich okay. so ergin huet ja. okay das schön, das schön zu heieren mir froh de, froh de musiker selber den hast natürlich immer so bisschen wie selbstkritisch ja, also, ja, das das klar, ja.
das ist, ich mein, das das auch, einfach äh, nie dat soll do einfach op befro bleiwen
Mengs de de Sound fannen oder wéi? Ja, ja, genau, genau.
Ja, aber äh, man, ich weiß nicht, dass ich aber immer, oder zumindest mengen den, dass ich nicht der richtige Spur ass, méi dass ich nie 100 Prozent ich will nicht so zufrieden, méi ich lese immer Raum fir ja, ja. Et kann immer besser ja, genau.
an kann immer méi äh, refine a méi äh, kann nach méi rafleessen. Wann dann Kilesa fir ja. den Zeitpunkt sonch moll. Dee gudden Album, dee richtegen Album fir Sleepers Guilt, deen éischten richtegen Album.
Ja.
Dat war e konkret Thema. Ja. Dat ass schon mal gut. Äh, ja, ma ja, ech, ech, ech hun bëssen de Fuedem vun wou d'Fro lo äh, effektiv war. Mir sinn erëm bei 2016 an du wëlls wëssen, Mir si bei Kilesa.
Ech sag mal, Kilesa, ass Kilesa den Album, deen Sleepers Guilt an déi richteg Bunn bruecht huet? Zu dee Zeitpunkt domols.
Ja.
Zu deem Zäitpunkt definitiv, well dat ass wierklech, jo, also wann s de dorobber wëlls eraus, datt deen Album eis wierklech mol Dieren opgemaach huet, déi virdrun zou waren, jo, absolut. Well ech mengen, dat war déi Zäit, wou et och, well muss een och fairerweis soen, dee Moment ware mer och méi aktiv wéi haut, well dass, do si mer wierklech an e Flow komm vu vill, vill Spillen, haaptsächlech an Däitschland. Mhm. Äh, an ich gif so ein Highlight wo man, wo man, also mir waren noch méi op Festival an den an du kann den Highlight fi so war Slowenien zwemal dass man du gespielt hun um, um Metal Days mhm. Mhm. an äh, ja
die war dann da kennt natürlich auch um die Chance wo ja. zum Beispiel elo wann een elo, wann elo bei Slowenien äh, wann du do zréck denkst so dat ass du da schon äh, du sees e grosse Schratt fir fir eng Band wo vu Lëtzebusch kënnen an dann wie war dann d'Reaktiounen lo ich mengen okay du gëss alles op der Bühnen méi war d'Reaktiounen vun den Leiit déi ech gesinn hunn war dat och so wie dat virgestalt hues am Sënn vun an engem komplett freme Land. Um. oder ass en do Also, einfach méi fir ganz neutral? ehrlech ze sinn.
Ja, ja, ja, mee do war, also mir zweemal do gespillt an déi éischt Kéier, dat war esou, dat war esou surreal. Ähm, mir sinn op d'Bün komm, nichts ahnend. An do war e bemol ähm, beim éischten Takt, Sin einfach d'Lëtzebuerger Fändele mam roude Léiw an d'Lut gaangen. Ech hun carrément schon d'Leit gefrot, Was dann lo futti? So. Boah, da, da war eise Fanclub, dee sech bëssen so, so dee man doch do placéiert huet. Dat war lo net, äh, dass do ganz Slowenien aus dem Heise war. So, du kinn den ja. Urlaub verkafen, mee so war dat wirklich net. Mee da war Leit, déi sech einfach, äh, ech meng, déi wollten eis och einfach eng Freed man. An dat, voilà, do war eben eng ganz Zunft vun, dat waren och vill Däitscher eben, wou mer dann am Virfeld schonn oft gespillt haten, déi sech dann do do gruppéiert haten an dunn do wierklech de volle Support gewisen hunn. An dat war wierklech, dat kann ech mer virstellen, dofir soen ech, do waren dunn d'Erwaardunge wierklech iwwertraff. Jo, dat gleewen ech. Ech mengen, do waarts de dann och, ier net iergendwou esou, ah, Ech si lo virun enger komplett friemer Audienz, Bei hei ass kee wou ech kennen. An dann gesäis de, wéi s du grad erkläers, dat passéieren. An dat ass, dat ass schonn, kann ech mer effektiv virstellen, dat ass méi wéi surreell. Dat, jo, jo, dat ass wierklech super cool. Mee et muss een awer och soen, doduerch datt, datt dunn do wierklech eng lass war virun der Bühn, dat, dat zitt natierlech dann och aner Leit un. An dat war wierklech dunn eng cool Erfarung ginn. Do war. dass een dann a Slowenien spillt an dës beemol Leit do déi wierklech abginn an net einfach do stinn muss so aus dem Eck fir eng Kéier ze virwëtzen fir 3 Minutte méi mhm. wierklech de Concert matzegoen an wann du an d'Leit kucks dass dat beemol Leit Texter matsammle so ah

de selwechte Stage sharen, ech mengen Dir hutt dat jo schonn, Dir hutt mat oder mat indirekt Deadlock als als Begrëff an zum Deel och, wëll ech soen, fir mech emol Vergläichsfuedem iergendwou ass do, mee wat sinn dann esou d'Inspiratiounen? Hat Der d'Méiglechkeet do zum Beispill op deene Metal Days do och Bands ze gesinn, wou Där eropkuckt?
Absolut absolut ja, ja, ja.
Ähm, dann zum Beispiel. Also ich denken
Maja wat wat teech drop kucken, dat heng doch der vun of eng ja so als Huel oder den mech meng Verioun vu mat 15 Joer hunnech awer net schlecht op Judas Priis drop gekuckt an. Jo.
Mhm. Eng kann mat dee ze spillen op der selwechter Binn ze stoe wéi Judas Priis. Do hunn ech mer dann och gesot, an dat ass eppes, wat ech mam Philippe och ëmmer, wat mer eis och esou géigesäiteg soen, esou, hätt ee sech dat mat 16 Joer virgestallt, eng Kéier op der selwechter Bün ze stoen, wéi mat Judas Priest, dat ass, da war et awer schonn derwäert, dat Ganzt ze maachen. Also. Dat ass méi wéi surreal, gell? Ech weess och nach déi zweete Kéier, wou mer do waren, do war nach am Virowend, do hat elo Waithe gespillt gehat an war einfach voll, voll, voll mat Leit. An et huet een se ufanks net wierklech gesi gehat, mee bei verschiddene Parts sinn dann och einfach d'Blinder ugaang vun de Luuchten an hues dunn wierklech gesi wéi vill Leit iwwerhaapt do stinn. A wann s de dann do ganz vir stees an du denks der, ok, muer geet et lass, muer sti mer halt och do op där Bün, da wäerte se wahrscheinlech net esou vill Leit hunn. Also dat ass. Pressure, éischtens emol.
Och
zum Anxiety wëll ech elo net onbedéngt soen, mee eng gewëssen Pressure, déi awer gären zu Anxiety leeft, wann s de eeben déi grouss Acts do gesäis, a wann dat natierlech och Bands si wou Dir, wou Dir erop goot, gell, jo dat ass kloer, gell. Dat mécht den Ënnerscheed, soen ech mol. Wa mer elo weider kucken, eben ok, dat war elo, soe mol d'Kilesser Zäit, Promoting hei an do, de Patrick ass gaangen an do war jo och e bëssen esou, Du bist du so okay lo geschitt net ganz vill ech hat den Numm och lang Zäit net méi gesinn an du kom mir den famosen äh, Tweet dass ah, so eng nei Sängerin an du hast dat immer so bist mir mm -hmm. absolut lasgangen an noch äh, de ganz Konzept vun what remain vum Album den ja lo äh, rauskommen ass äh, Joer war so okay okay ze do an äh, Ech hat mer dat net erwaart sonch ganz éierlech schon gedet okay äh, no so enger Trennung as awer mar schwéier war wie wie mëste lo weider wo gees de lo kucken an äh, wéi siste der neie Sänger well de Sänger ass jo awer deen wou dee virsteet an wou zum Deel och bei ganz vill Bands ëmmer representativ ass fir eng Band ja. Ja. Front Front Mann oder Front Fra ja, so. Moment. Ja.
Ja also dat war dat war also ech meng dat net nëmmen den de Schallgang mee och de Max wat ja awer och Grënnungsmember war dat ass eppes ech meng dat muss een net kachéieren dat ass eng dat werft eng Band awer eng länger Zäit zréck an ech mhm. meng du du si mer och just fir an deem Moment an Pandemie gefall ja, net mhm. all aner Band déi op dëser Welt existéiert an irgend enger Form oder eng aner drënner geleden huet An ja do also ech gi so kind eng Schoss an der Hong man eng gut Zäit scho lang an de Seele. Mhm. Äh, do fi sinn och e Mann, dat op äh, eréi et weider geet an.
dann ass dat dann echer so en Aspekt Mä also ich will net zo mé mé ku abwacht den Tee trinken mir war de lo einfach mé kucke wéi me dat weider ma. Mg Helen zu Musee dann noch de Schratt machen a so an déi Fro stellen, wat, wat geschitt elo? Ech mengen, kann, kann en anere Member, an wéi gesot, du hues virdu gesot, de Marc ass gaangen, an do wëll ech alt erëm drop opmierksam maachen, datt ech virdu gesot hunn, a mengen Aen, ech, ech hunn dat e bësse mat, guer net matkritt, well eeben de Patrick déi Persoun war, wou virstung, ne? An dat ass erëm dee, deen Aspekt, voilà, de Sänger ass, ass de Middle Point vun enger Band, ass zwar och net ganz richteg, mee mécht awer ëmmer vill aus. An, ähm. Jo, da du hues Recht, du vergëss een heiansdo, dass dat wierklech Bild no baussen ass, well wéi et intern ass, ass et dann oft erëm. Ja, ja, ja, kloer.
Net ganz däitlech ze man. Dat ass anescht, ja kloer, natierlech. Wéi war déi Wa dazu komm, dat der.
Nee, ziel, ziel du, ziel du.
Ja wéi wéi et dozou komm ass zu de Split also Nee, net net unbedingt zum dat Split, war méi wéi äh, wéi der Är Sängerin äh, d'Sandy H. kënnt jo aus Däitschland, souwäit ech matkritt hunn, wéi et dat jiddwer hat der ginn, déi huet ja der hat äh, getraff an wéi ass déi dat dat zesummekomm dat Ganzt? Mir haten ufanks am Fong wéi wéi üblech misste mol op soziale Medie ganz vill Radau, dass de sees hei mir sichen mir siche Leit mhm. an äh, mir also ufanks net wirklich festgesat op ob et lo unbedingt muss Sänger sinn oder Sängerin hat Saach Persoun ka gut sangen. Mhm, also, das war wirklich net net großartig vun eis großartig gefuerdert. An do hat hatt iergendswéi gesi gehat, datt um Six and Four, dat ass e Museksbuttek zu Sulzbach, déi hunn och esou eng Bandbörse. An do hat ech och meng Erfahrung Anzeige gemaach, mol kucken halt iwwerall iergendswéi e bëssen d'Ärm ausstrecken a kucke wat wat iergendswéi wat kéint sech do mellen. Jo, du weess jo och ni, wéi de, heiansdo fënns de dann am Heehaufen, wëlls de deng Nol gär, also. Nee, an muss jo och net ëmmer nëmmen zu Lëtzebuerg gekuckt ginn. Du kann och einfach d'Ärm eng Kéier ausstrecken. An äh, hat hat sech dorops hin halt gemellt gehat. An jo, dann hu mer halt Demos, äh, Demos geschéckt, wo er opgehall hat an äh, nu mer si uns dann och eng Kéier getraff gehat. Et huet zwar laang gedauert, bis mer eso Persoun iwwerhaapt eng Kéier gesinn haten, well et war och matzen an der Pandemie. Ja. An äh, Ah, ja. virun haten mer halt just dann och déi, déi Videochats an äh, Ech weess nach, dat war genau déi Zäit, wou och nach Restriktioune waren dobausse, wou s d'och net duerst zu méi wéi véier Leit erausgoen. Nun heiers du iergendzwou der verstoppt an iergend si dann zu fënneft an awer nach iergend si getraff. An dat war och déi Zäit, wou mer net duerften zu méi wéi véier prouwen, Dat heescht mir hatten déi Zäit och net wierklech ah, gemeinsam stimmt. Prouwen, dat war dann äh, dann hat meis ofgewiesselt, dann wouel fir d'éischt véier Leit an zesummen mhm. äh, dann ass dann den anderen Ien wie Film kucke gang oder oder wat ëmmer an dann hun weis du nur em Ien ze getraff. Mee ja, äh, war schon eng spannend Zäit de Moment. Ja dat fuer dat geduld meng. Wie du lo erklärs so Freck, ech weess net wou ech géing ufänken. Wann s de esou Restriktioun hues, wou s de jo absolut machtlos dogéint bass, gell? An dann kënnt dann awer iergendwou esou déi Chemie zesummen, ebe mat der neier Sängerin, mam Sunny, an da esou, jo mir kënnen et awer net esou richteg, nach net richteg ausliewen, dat hält eis e bëssen zeréck iergendwéi. Dat ass, jo, dat kann awer schonn ustrengend ginn. Kennt ech mer virstellen. Ja ja ja also das das eng eng eng eng eng weg eng strengen Zeit gewicht wo wo bald kind so mir sind nach mir sind nach immer lo am gang recht als als rem, wie soll so rem op been zu kommen mhm. net beheien so viel sich bei mir wie wann der die Prozess nach net ganz geschieht wär mir nach grad am gang wären oder rem. Mech mengen och do gëtt et äh, Ville Bands geet et esou, bei eis koum eben just dobäi, dass dat ganz Geline-Up-Wiessels an déi Pandemie nach dobäi gefall ass.
An jo.
Huet dann, soe ech mol, d'Pandemie elo, well der jo ebe grad och do zesummefonnt hutt, an Dir hatet zwar schonn do Demo-Tapes vu der, warscheinlech och scho vun deem neie Material, mee huet huet dann d'Pandemie indirekt zum Writing-Process oder zum Finishing vu What Remained awer bäigedroen. Ech géing scho behaapten, datt d'Pandemie am Fong och gehollef huet, fir den Album e bëssen ze finaliséieren, well een elo och e bësse méi Zäit huet, fir sech ze fokusséieren dorobber.
Mee jo, dat jo, mee esou richtegen Afloss, also fairerweis muss ee soen, zimmlech, d'Lidder waren zimmlech fäerdeg geschriwwen
virun der Pandemie schonn. dat war okay, okay.
ja ja das ist net das große Inspiration für Text also du du Reiser entstanden sind hat okay. den, den, den obwohl, obwohl ich ball ah, Et, et das eben glücklich dass dass die ganze Thematik äh, die anzeit Thematik auch wirklich sehr gut gepasst wird dann das wollte ich gerade so ja, ja ich hatte davon auch gemerkt ja, das hatte ich wieder mal zusammen gehangen weil ich eben ja, ja, ja, von der Mönche ein bisschen geht wird ich da war Rengen Zoufall gewiescht. Dat war engen Zoufall. Oh, wëll ee son Zoufall? Ech meng, dat ass en Thema, dat bleift lo och wann d'Pandemie laansch ass. Ech meng, mir si mer wierklech der Meenung, dass mer, dass mer net ënnerginn. Dat ass net falsch, dat ass net falsch. An den Titel dann och What Remained ass Léisst jo dann och erëm eng oh Mamm, eng jett Froen, Anekdoten oppen fir e Konzept, wou mer all higinn, mä wësse just net, wéini et wierklech passéiert, ne? Sou dat, dat, dat Onbekannten, dat Post-Dystopien eben, dat ass jo virun allem op deem Album och an de Photoshoot an esou, wou Der do hat. Dat jäizt jo regelrecht dono an ech fand dat och déi gutt, muss ech soen, well et effektiv ech, ech well net soen vum, vum Konzept also vum Konzept hier ja passt et wéi d'Fauscht op d'A ähm, an de ganzen Package vu dat do geliwwert huet war war 1A. Mee do muss jo dann irgendwo eng eng perséinlech äh, ech mengen äh, oder do rafléissen, sou ass dann ee vun Iech zwee sou en sag ich mal en Dystopien Nerd och wou gären zum Beispiel Bisser liest, wees de Christ hier schreift jo och ne an äh, sinn dann mhm. do och zum Beispiel aner Sachen ragefloss, Filmer, Bicher oder so. Ich mein, du flees ziemlich viel dir ran. Okay.
Ja absolut äh, Ech mengen als, als, als Medi si jo mëttlerweile auch gut gefëllt mat mat äh, Mise se Star vu Bicher op Serien op Videospieler. Ja.
ja. Dat, dat, dat hanner leis an Spure méi. Also den initialen Dingens wollt ech just nach eng kuerz Klammer maachen. Absolut. Baséiert jo dann op enger Kuerzgeschicht, déi ech geschriwwen hat. Also déi déi déi lescht dräi Lidder vum Album, déi mhm. déi dräi laang, déi gi wierklech zesummen Hand an Hand mat der mat der Kuerzgeschicht, déi ech do fabrizéiert hat. Also de Teil so féi, dats dann och indirekt gehéiert zum Package dozou.
Jo kann ee sou soen.
Indirekt schonn, fir, fir, fir déi wou d'Wierk wëllen. Ja. Ja. Jo natierlech. Ouni deng Mapp ze zwang.
Mee d'Buch läit mol ëmmer um Merch dann ze mam Mosel. Absolut ech hunn et d'lescht Kéier. Äh, mee bon, wéi den äh, wéi den Déngens vum Mindpatrol scho gesot huet, Pabeier ass gedëlleg gell. Dat ass net ganz grouss an huet een eigentlech séier duerch. Mee ne méi deen grousse Faktor ass ëmmer dat, ja mee wann ech awer elo Ech kéint jo awer och elo Musik maachen an da bleift d'Buch gäre leien. Ech sinn nach net ganz fäerdeg, dat ass schlëmm genuch, datt ech dat muss hei soen, gell. Mee ähm, ech muss also. Liesen ass e Commitment.
Voilà, dat ass e Commitment, Ja, absolut. definitiv.
An äh, méi wéi gesot, fir dee Gesamtkonzept äh, fannen ech dat awer eng, eng, eng cool Saach, och do dann carrément en anert Medium vun äh, Ja, einfach an, an die Band do rafléissen ze loosse gell. Um. Maja dat war dat war hun ech och immens interessant fand, well grad do wo man op vun der Pandemie da bëssen wäch si well wie sech do Musek an a Buchschreiwen sou géigesäiteg e bësse fiddert an inspiréiert an äh, dat sou bësse wéi mam Hunger mam Ee, wat war fir d'éischt do? Dat ganz ass sou bëssen a Wiesselwierkung entstan, dat yeah. dat war schon eng interessant Erfahrung. An fir dann e klenge shameless plug ze man, den Nofolger vun deem Buch ass och am finale Stadium. Dat heescht wann do Leit, wann do Leit Loscht haten op méi no deem, no deeër klenger Versioun, lo kënnt de richtege Roman ass net méi wäit fort. Ok, schwätze mer do dann och vun méi, also. Méi Content am Sënn vun méi Material, well dat do, et ass jo awer eng eng eng kuerz Geschicht indirekt. Ja, ja, ja, ma ja, et war esou e Schnipsel. Wéi, wéi et du fäerdeg war, ech war jo och, also ech sinn nach relativen Ufänger am Schreiwen. An jo, wéi sech déi Saach ugekuckt huet an déi éischt Leit gelies hunn, dat éischt wat jidderee sot war, jo, wéi geet dann elo weider?

Sou wéi dann och. Oh jo, oh jo. No.
Hat ech, ech denken heiansdo hätt ech dat do am Ufank gewosst, hui ui ui.
Ja, ech denken an Zitat gelies.
Ja. Ech hun enker Zitat gelies vun engem vun engem Auteur, dee sot, Auteur sinn ass wéi wann s de dech fräiwëlleg decidéiert bis un däi Liewensenn Hausaufgaben ze hunn. Jo. Dat ass gutt erkläert, ja. Sou fillt et sech och heiansdo un.

Favorite Mark fängt du mal un. Ech muss iwwerleeën. Ah, dat ass schwéier soen. Natierlech ass et schwéier soen.
Ginn der ze vill. Fir et einfach rezent ze halen, géing ech mol einfach Dune soen.
Buch oder Film? Dat ass natierlech ganz kriddelech. Dat ass och kriddelech.
Obwuel déi nei Filmer zimmlech gutt sinn. Déi nei Filmer si richteg gutt. Ja, ja. Ja, déi si mega, ja. Ja, net den, also den, déi éischt Filmer vum, wien hat dat schonn, den. David Lynch, Lynch.
De war bas weird ja. ass absolut weird.
Mee huet awer zum David pass bei sei Stephen van den dat ka so. Ja ja. ja. Bah, ich gif so ein, die, die zwee Pilien, die die ihr muss an seinen Kontext erwähne wären dann äh, 1984.

Dat muss also ech perséinlech sinn dozou elo manner inspiréiert. Dat ass D'accord, wat ech okay. mengen ech kee Mad Max Film ganz gesinn hunn. Okay, Mhm. okay. Dat lo ja. Da sinn och déi sinn e bëss méi speziell, si jo éischter méi op Ja. méi op Action getrimmt an se. Ja, ja. Wat wat mir perséinlech lo méi rezent nach äh, wat awer och definitiv seng Spueren hannerlooss huet a wahrscheinlech och onbewosst beim Schreiwen, mee well dat méi op enger perséinlecher Basis erzielt gëtt wéi elo zum Beispill 1984 oder dat wären d'Spiller, déi zwee The Last of Us Deeler.
Ech gi soen, dat hat awer och e bësse esou en Impakt gehat op mech an op de Marc och.
Definitiv, jo, jo. Ja, dat sinn awer wichteg. gut Beispiel bei de Kinder wéine, well äh, do fan ech doch méi interessant ähm, so wie wiekt sech äh, dat aus op op Einzelcharakteren. Mm. Wat, wat ja. dann dues du die zwee am Fokus dass die groß Idee, die groß soziologische Idee steht vielleicht net so am Vierdergrund méi méi so, Wéi verännert eng verännert Welt d'Leit? An ech meng grad um Charakter vum Ellie gesäit Dir, wéi et ëmmer méi ofdrifft an dass et ëmmer méi gewaltbereet ass an ëmmer manner zéckt, mol een einfach ëmzemuerksen. Dat kann ech och ganz interessant Froestellungen, déi. Genau, genau, genau. interessant ass do well och wie Joel zum Beispiel den hat jo dann och äh, schlëmm Sache gemacht gehabt an senger Vergangenheet an dann mam Ellie ass den dann rum bei eng aner Spur kommen so dat ass auch dat wat viel ausgemacht hat an der Geschicht Ja, gute Kontrast.
Ja, ja den hatte sei Redemption Arc an Hanno genau du wis da bis haut an net also sech net unbedingt den hunden oder Trich gemacht oder net ja, das Ja. hat muss fri versich entschädung ja. Ech mengen dat ass jo eng Fro, déi muss ee jo net forcé mat Jo a Nee beäntwerten. Genau. Dat ass wéi mat all eisen Themen haut, do kann ee jo laang diskutéieren. Dat ass richteg.
Richteg. Och iwwer e Spill kann ee philosophéieren. An wann d'Story dann esou matrappend ass, wéi zum Beispill The Last of Us 1 an 2 an esouguer déi, wat war dat, de klenge Niewenchapter, wou d'Ellie eleng ënnerwee ass mat senger aler Frëndin,

Den 30 September hu mer de Metal Cruise op der gudder Musel op der Marie Astrid, wou Sleepers Guilt och mat dobäi ass an och dann an deem Kontext eng nei EP erausgehäit. Ass dat da lo déi éischt EP, wou der esou konnt zesumme sinn, wéi der wollt? Ech denke mol schonn.
Jo.
Tip top Tip top Ja dat ass äh, ähm, dat ass also eigenlech wann en och do rëm bëssen de Background beliichte wëll. Déi EP ass esou bëssen zäitgläich mam Album entstan. Mhm. An do sinn och äh, Verschidde Lidder sinn och do, wou mer gesot hunn, déi passen elo einfach net op den Album. Si sinn awer ze cool, fir se elo net, fir se elo einfach an d'Poubelle ze geheien oder op der Festplack ze halen, wat och ëmmer. An dunn hu mer geduecht, Ah, dat do, dat do huet jo awer genuch Substanz, da komm mir maache mer och erëm eng EP. Einfach esou. An esou ass dat entstan.
Gi mer dann nach ëmmer vun, also Dystopie ass héchstwahrscheinlech dran, wat jo och ganz gutt ass. Ass Dystopie en Thema fir op engem Schëff, fir op engem Schëff, dat um Floss a wou mer guer net, guer näischt kënne kontrolléieren, wann dat elo ënnergeet? Passt dat?
Oh mei. Gi mer ganz pessimistesch hei.
Dat ass awer wierklech lo pessimistesch. Absolut, ja. Nee, ech mengen, also, äh, mir wollten, mir wollten dat awer lo bewosst e bëssen, äh, net, dass dat esou zum, zum Bandthema gëtt, déi Dystopie, well mer awer, och do net wëllen net wëlle stoe bleiwen also déi EP ass e bësse méi labber dat ass das fräi okay no das das net so konzeptuell an och fir direkt fir ze gräifen an Zukunft wollt mor lo net op der op der Dystopie henke bleiwen na das der postapokalypse aber dann mhm. Ich mein, ich mein, dat so dann interessant wann ze wann ze gesees okay net do ass du duergang dat do passt wie das wann dann noch sees hm, ne schon a locht aner Sachen ze ma oder Mir wëllen weider goen, vläicht iwwer wat och ëmmer sangen, mee dat fannen ech och als e wichtege Schratt. Ja eben, soss soss gëtt een awer e bësse One Trick Pony an.
Ja.
Ech mengt d'Welt d'Welt bitt jo och genuch Themaen an d'Mënschheet bitt jo och genuch Themaen, wou een sech kann inspiréiere loossen. Ja. Ja.
An ech perséinlech mat der Dystopie hunn och elo sou e bëssen d'Gefill, den allgemenge Marché wéi mer elo geschwat hunn, ass awer schonn zimlech saturéiert an ech weess och perséinlech heiansdo net, wat ech nach esou wéilt dobäi fügen. Ja, et ass näischt Neits ja.
méi dobäi, dat ass scho richteg. Ech mengen, dass dat Thema ass vu vir bis hannen äh, esou beliicht ginn, mat allen méiglechen Zenarien an, an lo, lo, lo sëtze mer hei a muss just nach waarden, wat dann elo tatsächlech antrëtt. Mhm. Dofir dass das och eppes das och eppes dat geet och mat der Zäit un Substanz muss ee jo wee ja. wees vläicht kann man een eppes Positives iwwer dat mat schreiwen Kind jo ëmmer mol sinn Ech mengen léisst sech ëmmer eppes fannen ne muss ja, just gut ver bei positive Sachen mir als Persounen an dann.
Dir gesitt jo och lo net esou depriméiert aus op de Fotoen an op den op de Concert. Gutt, Der war ëmmer a Stralen am Gesiit. Dofir géing ech mol soen, datt datt mer dovun ausginn, datt déi Dystopie dann och sou lues hires Enn entgéint kënnt an dann eben och dann eng eng nei Ära. Nenn ich dat einfach mol fir Lo Sleepers kënnt Kind. eis, lo kënnt eis Reggaeton-Ära.
Genau, genau.
Fir wat net? Ich mengen, ne? Kannst alles Wie machen. weess. Mee, mee ja, wo man nach enke kurz op de Metal Cruise, äh, ich meine, das ist ja och lo fir d'éischte Kéier, Ja, wo so stimmt. eppes äh, zu Lëtzebuerg gemeet gëtt. Äh, der wart jo do wahrscheinlich mat am Boot mat, äh, mat der Idee. An äh, ich mengen, Jogger spielt och. An ähm, Lo hun ech se vergiess, hëlleft mer kuerz aus, wéi spillt nach? Cosmogon.
Cosmogon, richteg, richteg.
Ja, dat ass awer da schonn eppes Cooles, bei där éischter Editioun vun eppes komplett Neies dobäi ze sinn, wat dann hei am Ländche sou gemeet gëtt.
Jo, absolut. Also ech mengen, dat ass och, dat ass wierklech esou en Experiment. Bis de sees et huet nach keen probéiert da si mir lech Versuchskaninchen muss jo een probéieren dann an da kuck mer wat gëtt.
Ja cool an schmengen wann ze kucks wie schnell déi Tickien ausverkaaf waren huet jo mech huet Suse am viraus gehat. Ja ja ja dat war erstaunlech schnell. Bon do muss een awer de Credit och definitiv eisem Batteur dem Ben ginn. Well dat, dat ass op senger Mëscht gewuess, déi ganz Idee. Okay. Hien, also, mhm. den initiale Fonke kënnt vun him an. Ja, ech gi se gutt zou, do war ech am Ufang nach so, aha. mhm.
Dat klingt surreal am Anfang, ne? Ja, ja, so, ja, hey, schwätze drin, so, so nach dem Prinzip. Und dann, äh, nicht, aber nicht, aber nicht, gib bisschen Tisch, dann. Jo
ech si gespannt op jidde Fall. Also ech mengen net dat war dee sech och dann war keng Ahnung, wat wëlls dat do waarden, dat ass lo dat net wéi ma mar scho vun du vum mam Marc geschwat haten, äh, dat net man mat engem 70.000 Tanz of Metal ze vergläichen. Mee ähm, et huet awer definitiv seng säin säi Charme mengen ech. Dat eenzeg wat ech mat vorgestalt hunn ass okay, wéi grouss ass dat Schëff? an an an Passe wierklech esou vill Leit do eran, wann s de nach ganz Band, Equipment, eng Bühn? An da war ech eng Kéier kucken an da war ech erstaunt, wéi grouss dat Boot eigentlech ass, esou am Diameter vu wéi vill Leit do erapassen. Da hat ech gesot, okay, dat hätt ech net geduet. Mee dat ass och laang hier, wou ech op der Marie-Astrid war. Vun dohier, enfin, dat ass awer interessant.
Dat
heescht, déi.
Ja, et léisst nach Wéi genau et lo sech- zweter wien den Invitat lo sech sech bewäerte wäert mech denke wahrscheinlech ganz gut kann e jo vläit souguer scho fir eng zweet Editioun hoffen ne an vläit Mei so, wie weess, wie Ja.
weess.
Et ass elo net, et ass elo net, datt dat an eise Käpp ass, fir dat elo onbedéngt ze maachen, mee ech denke, wann dat do e Succès gëtt, ass dat eng logesch Konsequenz, datt ee sech d'Fro stellt, ma,

Ja genau. An dann do eben déi äh, Leit sinn dann ëmmer iwwerrascht voilà. oh, hei si si op net ze schlëmm. Ja so, so, so, so näicht verbrannt an se si ganz fein.
Dënnergang Freck wien hat dat geduert ja.
wees läit hunn se d'Schëff effektiv schon ofgeschriwen an dat en neie Budget doof hier en neit Schëff an dat ass am Punkt Idee an lo ha muss dat nächst Dir zwee an da ginn et zwee Metal Cruises een een Musel rof an dem Musel rop. Voilà.
Dat war natierlech cool. Dat ass de, se d'Evolutioun vun den zwou Bünen dann. Ja. Ja, ja, ja. A wann ze wëlls, da gëtt dat also getimt, datt du vun enger Bün op déi aner muss sprangen, wann d'Schëffer sech kräizen. Dat ass, dat ass utopesch, mee et ass net onméiglech. Ja, voilà, lo, lo plangen wir mal einfach. Ne? Gëtt einfach geplangt.
Mir waren wir schon bei Plangen. Von kein zweet Maria Street gëtt, dofir ja awer nach e puer Schëffercher op der, op der Musel. Ja, ja, das ist ein Öltanker oder das so. Ja, ja. so klengen.
Mehr, ähm, ja, wo man dann sowieso bei den da plange man schon, dann so man dann einfach okay, was wat das no Metal Cruise, was steht für Sleeper Skill im Programm an der nächster Zeit?
A Meier Marc wëlls du oder soll ech? Ech mengen dat ass relativ oppen. Ech géing soen, dat geet virun allem och Richtung Songwriting, grad no deene Line-Up Feesten, déi mer elo och haten, dann och wéinst der Pandemie, well mer se och wéineg gesinn haten, wou et elo erëm lues a lues dozou kënnt, wou mer se och méi oft erëm gesinn an eben och zesummen, well dat ass jo och dat grousst Thema mat eiser Sängerin, datt mer et net oft gesi kënnen. An ech mengen, da geet et och einfach drëms, datt ee sech erëm méi musikalesch och erëm zesummefënnt. Jo. Klingt, klingt no engem Plang an no. Oh, also Plang, wo nach äh, an der Loft hängt natürlich méi. Das schon nee, das ich hier drum gesucht hun ich, ich ja. ja schon viel drin gedeiht dass ich äh, gesucht hun heinz und Jack gefehlt dass die Band nach immer am gang aus gerade face op been zu kommen an dat dat da meng man weg stummer also mhm. das net den de plan Fir elo nom 30 September ass net a Stee gemeesselt, wou d'Rees soll higoen, mee dass dass wierklech emol, well mer och déi ganz Zäit a Verpflichtungen houngen elo, säit säit d'Pandemie eriwwer ass. An ech mengen, dat dat wat fir eis elo emol wichteg ass, ass wierklech eis op op kreativer Basis elo emol erëm ze fannen. An da ginn oft Saache jo och ganz schnell, wéi mir haten gëschter haten nach mol rieds, dass zum Beispill, dass mer eis elo mol net als komplett Band, mee a klenge Gruppe wéi de Marc an ech eis elo treffen an einfach mol bastelen, kucke wat geschitt.
A genau wéi mir hu keng weider Dystopië geplangt oder esou, genau esou ass et mat der Musek. Mir treffen eis, esou basic wéi s de der et kanns virstellen, Leit ginn an e Raum mat hiren Instrumenter a kucke wat geschitt. Jo, dat, jo.
Ja, an dann, jo. fir dat ganz mol erëm op déi, op den organesche Kär ze kréien an da kucke wou, wou d'Rees higeet dann. Well mat Denke kënnt een heiansdo net weider, och wann, wa mer dat alleguerte gär maachen, mee heiansdo muss een et och einfach esou e bësse geschéie loossen an dann. Jo, oder. An dann ergëtt sech villes vum selwen. Ja. Dat war lo eng schéi Formulatioun fir ze soen, mir hu guer kee Plang wat mer maachen. Jo, d- also ech gleewen der, gell.
Nee, Mee ech mir denk, man. Dir Dir sidd am gaangen, Dir sidd am gaangen. Et et et gëtt, et ass definitiv, wéi de Chris an de Marc eis et elo haut gesot hunn, Fir Sleepers Guilt ass näischt a Steen gemeesselt, et bleift awer och näischt dem Zoufall iwwerlooss. Et gëtt eng Idee, wou dru geschafft gëtt, an dat fannen ech, op deene Wierder mengen ech hu mer et och scho gepackt. Ech mengen, wa si elo 40 Minutten um Gang ze philosophéieren, da mengen ech, ass et scho bal un der Zäitchen, fir de Fuedem ze zéien an ze soen, éischt emol Merci un de Marc an de Chris fir dobäi sinn, fir Vertriedung vu Sleepers Guilt.
An mir gesinn eis dann den Drëssesten, wéi Dir och all de Baussen, wou Ticketen hutt, ëm Gottes Wëllen net vergiessen, well d'Schëff, dat fiert mat Zäit aus. Dat, dat steet, meng ech, och op den Ticketen drop.
Voilà, d'Schëff fiert an d'Schëff waacht. Ja, dat fannen ech gutt. Do ass einfach, wien net kënnt, hat Pech.
Genau. Mee okay. Merci vun Kaméidi aus un Sleepeskill, un de Chris an de Marc. An ech ging soen, mir hätten erëm gepackt fir haut fir en aneren Interview. An äh, ja, bis demnächst, Dir Hären, an äh, Merci fir d'Matmachen.
Jo.
Maja, no. Merci och a bis geschwënn. Bis geschwënn.